Um, wel, o'n i wastad eisiau gwneud meddygeth, ond am wahanol resymau nes i ddim uh, cael y cyfle i wneud pan ni'n ddeud ddeunaw oed, achos o'n i, wel, dwi dal i fod yn llysieir, ac ar y pryd oedd rhaid wneud um, dyrannu anifeiliad i, neu lefel A. Felly yym nes i wrthod wneud y dyranu ac oedden nhw'n deud os ni'n colli ugain y cant o'r marc wedyn um, nes i ddim, wel, nes i ddim wneud cais i wneud o. Wedyn, dwi'n dwi meddwl ges i'r gradd e beth bynnag, ond erbyn hynny o'n i wedi trio am le i wneud cemeg, a wedyn nes i mlaen yn wneud um, uh, doethuriaeth mewn cemeg, a wedyn nes i, dwi wedi bod yn lwcus iawn, dwi wedi cael Gyrfa ddiddorol, o'n i'n gweithio i'r bbc fel gohebydd chwaraeon a wedyn uh, fel cyflwynydd a cynhyrchydd a wedyn cael mynd i lan llyn a wedyn uh, i ganolfan y Millennium. Ond yng nghefn y meli, oedd y wastad rhywbeth o'n i wastad yn meddwl fod eisiau gwneud, ond yn meddwl fod i wedi colli'r cyfle. A wedyn pam nes i sylweddoli um, fod Abertawe yn arbennig yn gwneud cwrs uh, lle oedd bobl yn gallu gwneud o a ar ôl wneud gradd arall a fod 'na gyfle i bobl yy mwy aeddfed i wneud y cwrs wel y fwya y mwy nes i edrych i fewn i'r peth y mwy nes i sylweddoli ma' dyna be' o'n i wirioneddol isio neud ag a gafo gennai dros chwarter canrif ar ôl cyn i fi ymddeol o'n i fel wel dyma'r amser i neud o. Um, dwi'n mwynhau o fawr, mae'n lot o waith, uh, ond mae o gyd yn ddiddorol iawn, a mae, a mae strwythur y cwrs yn ddiddorol, achos da ni'n edrych ar atha, un rhan o'r corff neu un afiechyd arbennig bob wythnos, felly da ni'n edrych ar yr holl agweddau ohono fo, felly mae'n ffordd ddiddorol o ddysgu, a da ni'n dysgu pethau um, arbennu hunain mewn ffordd, mae bopeth yn, yn dod at ei gilydd fatha, i, i greu stori dros yr wythnos i fod yn onest. Ond os yna unrhyw gyfle i wneud unrhyw beth mae fyswn i wrth fy modd yn gwneud. Yy fi sy ar y gynhadledd y Gymdeithas Feddygol er yn Lerpwl oedd o er fod o'n gynhadledd Gymraeg rhyw bythefnos yn ôl ac oedd o'n grêt gweld yy bobl yy yn trafod meddygaeth drwy gyfrwng Gymraeg so sa unrhyw gyfle felly yy yn fendigedig. Heb amheuaeth dwi'n meddwl mae'r gallu siarad Cymraeg yn arbennig yn gweithio yn y gorllewin o fantes yn ewedig hefo unai plant ifanc iawn, llawer o'n nhw sy'n mond yn gallu siarad Cymraeg, a hefyd efo bobl hŷn achos dwi'n meddwl o, o feddwl am y nain yn hŷn dwi'n meddwl wrth iddi fynd yn hŷn a dechrau drysu chydig bach mae bobl yn dueddol o fynd yn ôl i'w mam iaith a iaith yr aelwyd, a mae e gymaint yn haws um, trin a trafod pethau efo rhywun yn y iaith cyntaf. Um, y dau brif reswm, un um, oedd y cyfle i astudio yng Nghymru a gallu gwneud uh, ambell i beth drwy gyfrwng yn Gymraeg yn yn apelio at yr Aid Merlets. Ond hefyd, mae rhaid fi ddeud, fi es i yma ar y diwrnod agored pan nes i ddod yma'r cyfweliadau a pethau felly. Um, oedd o jyst y gwrs, strwythyr y cwrs yn rhywbeth o'n i'n licio, o pawb yn eithriadol o gyfeillgar. A ges i gynnig i wneud y cwrs yn Llundain a pethau felly hefyd, ac oedd o rhyw demtasiwn i fynd i'r ddinas mawr ddrwg, ond unwaith nes i feddwl am, am y peth heb amheuaeth Abertawe nes i mynd.